Андрей Андреевич Савин аатынан Чурапчытааҕы история уонна этнография музейин төрүттэниитин историятыттан маҥнай сырдаттахха, тыһыынча тоҕус жүз отут сыллартан саҕаланар. Чыкыым оскуолатын оҕолоро уонна коллектива маҥнайгы былыргы малы түмүү үлэтин саҕалаабыттар. Николай Дмитриевич Кривошапкин уот субуруускай тыһынча тоҕус сүүс отут икки сыллаахха саха автономиятэ төрүттэммитэ уон сылыгар анаан альбом таһааттарбыта. Бу альбом түөрт сирэйигэр ШКМ иһинэн тэриллибит музей экспонаттарын көрдөрөр хаартыскалар бааллар. Манна көстөр экспонаттартан кымыска тутуллар иһиттэр, ат тэриллэрэ биһиги музейбытыгар билигин да бааллар. дьоһун миэстэни ылаллар тыһыынча тоҕус жүз төрт алта төрт аҕыс сылларга Василий Семенович Соловьев Болот Боотур фронтовик учуутал народнай суруйааччы Амар үссүнүнэн былыргы аҕа уустара ордук түөлбэлээн олорбут сирдэринэн походтары тэрийэн оскуола музейин эбии хаҥаппыттара булт уонна күннээҕи олоххо туттулар тэриллэри дьахтар дьабака бэргэһэтин тиин кутуругуттан моойторгу былыргы кыылларын уохтарын булаттаабыттара Уопсайа түөрт сүүс төрдөн биэс экспонаттаах сүүс аҕыһын биэс сүрүн фондаҕа уонна икки үс алта уон көмө материал быһыытынан оскуола иһинэн музей хоһа диэн баар буолбута. Бу музей хос көхтөөхтүк үлэлээн нэһилиэнньэ сэҥээриитин ылар ситиһэн тыһыынча тоҕус сүүс төрт аҕыс сыллаахха общественность уонна партия райкома туруорсаннар кулун тутар ый уон биирис күнүгэр Чурупчу музейын тэрийэр туһунан райсовет исполкомун анал урааҕа тахсыбыта. Маҥнайгы директорынан биллиилээх фольклориһы, этнографы Андрей Андреевич Савинан аабыттара. Андрей Андреевич киэҥ сиринэн экспедицияларга сылдьан баай көрүүлээх-билиилээх чинчийиилэрин барытын түмэли тэрийэргэ биэрбитэ. Хара маҥнайгыттан научнай төрүккэ олоҕурбут музейи төрүттээбитэ. Музей үлэтэ-хамнаһа хайдах буолуохтааҕын толору билэр буолан, күн бүгүнүгэр диэри кини ыйбыт хайысхатынан үлэлии олоробут. Этнографияны, төрөөбүт айылҕабытын, оройуоммут историятын кэпсиир аналлаах музей буолабыт. Уураахха сурулла сылдьарынан таҥара дьиэтигэр музейы тэрийэргэ диэбиттэр. Үп-харчы кыаллыбатаҕа буола быһыыта, Андрей Андреевич Саввин эргэ дьиэни өрөмүөннээн, музей үлэтин бары хайысхатыгар соҕотоҕун ылсан үлэлээбитэ. Бу музей дьиэтэ билиҥҥинэн нэһилиэк киинигэр биэс мэндиэмэннээх анам биллэр дьиэлэр диэки турбут. Андрей Андреевич Саввин үлэлиир кэмигэр тыһыынча сэттис сүүс отут үс мал баара бэлиэтэммит. Сүрүн фондаҕа тыһыынча түс үс биэс, көмө матырыйаал үс сүүс сэттэ уон аҕыс. Бу малы салыы булууга комплектование ньымаларын тутуһан былааннаахтык үлэлээбит. Үгүс экспонаты дьон бэйэтэ бэлэхтээбитэ уонна Андрей Андреевич харчы көрдөрөн атылыспыта. Сорох малы полевой экспедицияларга оҕолору кытары көрдөөн булбуттар. Андрей Андреевич Саввин дьоҥҥо-сэргэҕэ мэлдьи агитационнай, былыргы мал төрүт итэҕэли, историяны илдьэ сылдьарын, сүдү суолталааҕын быһаарыы үлэтин күүскэ ыыппыта. Аҕыйах сыл иһигэр музейы толору олохтообута, тэрийбитэ. Тыһыынча тоҕус жүз бион икки, тыһыынча тоҕус жүз алты уон биир сылларга биллиилээх суруйааччы Михаил Федосеевич доҕордуура үлэлээбитэ. Кини үлэлиир сылларыгар музей аана сабыллыбат буолбута диэн мээнэҕэ эппэттэрэ-ахтыбаттара буолуо. Михаил Федосеевич музей оройуон олоҕор сүрүн культурнай киин буоларын ситиспитин ордук бэлиэтиэххэ наада. Ыллыктаах толкуйдаах, ылыннарыылаах тыллаах суруйааччы, үлэлиир кэмигэр дьон-сэргэ тоҕуораһа мустар сирэ буолбут. Музей дьиэтигэр сыһыары тутуу туттаран экспозициятын кэҥэтэн айылҕа саалатын оҥорбута. эбии ураты чуучулалары Бүүчээн тайах уонна да атын оҥотторон көрдөрүүгэ туруорбута. Оскуоланы кытары үлэни салҕаан Чурапчы орто оскуолатын кытары сөҥнөһөн, оҕолор походтарын түмүгэр кэрэхсэбиллээх экспонаттар киирбиттэрэ. Гражданскай сэрии историятын үөрэтиигэ Михаил Федосеевич көҕүлээһининэн оройуоннай комиссия тэриллибитэ. Архивнай докуменнары ырытары ситиһэннэр, Сүрбэ үс партизан бойобуой олоҕо суруллубута, Чурапчы колотушкатын иэнинэн аатырбыт хааннаах дьайыттан өлбүт дьанаата чопчуламмыта, кинилэргэ анаммыт братскай могила саҥардыллыбыта. Михаил Федосеевич кэнниттэн өр сылларга тыа хаһаайыстыбатыгар үлэлээбит Николай Семенович Кривошапкин тыһыынча тоҕус жүз алтан биир алтан тоҕус сылларга музейгэ үлэлээбитэ. Кинини кытары научнай сотруднигынан Гаврил Гаврильевич Макаров диэн фотограф-худуоһунньук үлэлээбит. Чурапчы нэһилиэгин культурата тыһыынча тоҕус жүз алта уон биэс сыллаахха оҥоһуллубут икки сыллаах былааныгар музейы таҥара дьиэтигэр көһөрөр эбии салҕааһын систиэмэнэн ититиини киллэрэр туһунан барыта сүрбэ-сэттэ тыһыынча солкуобай культура министерствотыгар туруорсуллубутун бу үлэ тыһыынча тоҕус жүз алта уон алта сылга бүтүөхтээҕин былааннаабыттар. Ол эрэн кэккэ биричиинэлэринэн тиһэҕэр тиийбэтэх. Тутуу матырыйаала үп-харчы тиийбэтиттэн музей дьиэтигэр олорор ыаллары көһөрөн испэтэхтэриттэн уонна да атын кыһалҕалары көрсүбүттэр. Ол да буоллар капитальнай өрөмүөн оҥорон саҕалаабыттар, столярнай үлэтин ис-тас ыраастааһынын оҥорбуттар. Тыынча тоҕус сүүс алтыан сыллаах үлэлэрин түмүгүн Николай Семенович отчуотуттан көрдөххө, музей үс тыһыынча сэттис аҕыс уон экспонаттаах, Сыл устата 272 экспонат эбиллибит. Сылга түөрт тыһыынча биэс сүүс тоҕус он киһи сылдьыбыт. Чурапчы орто оскуолатын оҕолорун кытары Кыһыл суолдьуттар диэн пионерскай бөлөх тэриллэн, суолталаах маллары булууга үлэлэспиттэр. Эбии экспозицияны үөрэтиигэ полицияланардар автономия төрүттэниитин комсомол, пионер хамсааһыннарын, оройуон тыатын хаһаайыстыбатын туһунан кэпсиир стендэлэр эбиллибиттэр, саҥардыллыбыттар. Бу отчуотугар музей дьиэтэ таҥара дьиэтигэр көһөрө тоҕоостооҕун быһаарбыт, туруорсубут. Саха СССР культуратын министерствоттан эбии үп көрдөөбүт. Таҥара дьиэтигэр олохтоохтук киирии үлэтэ 1980-1960 сылларга суруйааччы Степан Феоктистович Сафронов Феоктист Сафронов үлэлиир кэмнэригэр ситэриллибит. Кинини кытары Петр Николаевич Захаров научнай сотруднигынан тыһыынча тоҕус жүз сэттэ уон биир сэттэ уон түөрт сылларга үлэлээбит. Музей былыргы кирпииччэ оһохторунан олорор эрдэҕинэ олус тымныы уонна оһохтор элбэх миэстэни ылаллара. Степан Феоктистович биир саамай тыын боппуруоһу ититиини уунан оттуллар системаҕа көһөртөрөрү ситиспит. Музей дьиэтин өрөмүөнүн кыайан баран музей экспозициятын саҥардыыга араас үлэлэри ыыппыт. Холобур, Саха СССР министрин солбуйааччы Григорьевка ыыппыт справкатыгар көстөрүнэн, музей бары хосторун экспозициялара саҥардыллыбыттар. Айылҕа саалатыгар чуучалалар, история өттүгэр сылынандар, спортивный олох, комсомол, Ленин телеграммата норуоттар доҕордоһууларын туһунан муннуктар, саҥалыы үөрэтиллэн ууруллубуттара отчуоттаммыт. Степан Феоктистович үлэлиир кэмигэр нэһилиэктэргэ көһө сылдьар быыстапкалары тэрийэн, элбэх киһи сэҥээриитин ылан үйэтитии үлэтин көҕүлээбиттэр. Тыһыынча тоҕус жүз алта уон сэттэ сылтан музейга научнай сотруднигынан норуот маастара Федория Григорьевна Пудова үлэлээбит. Тыһыынча тоҕус жүз алта уон аҕыс сыллаахха ахсынньы аҕыс күнүгэр уус-уран талааннаахтары түмэн саха прикладное искусствотын сайыннарыыга биир көҕүлээччинэн буолан общество тэриллибитэ. Бу сыл бэс ыйыгар Дьокуускай куоракка уус-уран оҥоһуктар уус-уран маастардарын үлэлэрин бастакы республиканскай көрүү буолбута. Онно Чурапчы маастардара сүүс аҕыс уонча оҥоһук илдьэн эрэллээхтик бастаабыттара. Ити кэнниттэн сотору райсовет исполком аналлаах боппуруос быһыытынан көрөн уус-уран оҥоһуктарга, сувенирдарга норуот дьоҕурдаахтарын оройуоннааҕы обществота тэриллибитэ. Бу общество араас таһымнаах быыстапкаларга, республикаҕа, союзка кыттыбыттара. Обществоны төрүттэспит сүһүөгэр турарыгар үгүс сыратын биэрбит талааннаах маастар туощут Иисэнньэҥ, Федора Григорьевна Пудова элбэх быыстапкалар лауреаттара, Кини үлэлэрэ Союз куораттарыгар эрэ буолбакка, Прага, Мюнхен, Токио курдук куораттарга көрдөрүүгэ турбуттар. Бэйэтэ үлэлээбит музейыгар, биһиги музейбытыгар кини туосчут быһыытынан айымньытын чыпчаала туос кубок ууруллан турар. Тыынчы 1976 тыынчы 1995 сылларга музей директорынан учуутал норуот маастара Елена Алексеевна Пермякова үлэлээбит. Музей дьиэтин тупсарыы биир да директоры быһа түспэтэх. Ирина Алексеевна эмиэ улахан өрөмүөн барарын ситиспитэ, быыстапкалыыр саала тэрийбитэ, экспонаттарынан байыппыта. 1979 сыл тохсунньу ыйыгар музейга прикладное искусствоҕа дьоҕурдаахтары түмэр көҕүлүүр аналлаах уус-уран салону тэрийэн үлэлэппиттэрэ. Кинини кытары музей научнай сотруднигынан Валентина Дмитриевна Пинигина үлэлээбитэ. Кинилэр салоҥҥа барыта төрдөнчө араас дьоҕурдаахтары түмпүттэр. Салон иһинэн уран тарбахтаах адьар кыргыттары түмэр, чэмэлиини куруһуогу тэрийбиттэр. Саха норуотун уусарын айымньытын үөрэтэр лекторий үлэлээбит. Тыгынчы 909 сыллар ортолоруттан нэһилиэктэргэ музейдэр тэриллибиттэрэ. Фронтовик, общественный деятель, учутал Гавриил Дмитриевич Ефимов общественныһы, гражданскай уонна аҕа дойду улуу сэриитин үөрэтиигэ көҕүлээн, нэһилиэктэринэн үөрэтии тэтимнээхтик ыытыллан, ол түмүгэр оскуола уонна нэһилиэк музейдара тэриллэн барбыттара. Одьулуунга бойобуой албан аат, Хатылыга комсомол албан аат, спортивнай школаҕа дмитрий петрович коркин болтоҥоҕо николай дмитриевич субуруускай хадаарга сима сергеев чакырга эрилик эристиин сылаҥҥа сири оҥоруу мугудайга нэһилиэк историята валентина дмитриевна пенигина музейга тыһынча тоҕус жүз аҕыан алта тоҕуонньу сылларга директорынан үлэлээбитэ кини үлэлиир кэмигэр чурапчы уран тарбахтаахтара Республиканскай Российскай норуоттар икки ардыларынааҕы выставкаларга ситиилээхтик кыттыбыттара. Ол түмүгэр тыһыынча тоҕус жүз аҕыһын тоҕус сыллаахха Ай норуодунай студия тэриллибитэ. Валентина Дмитриевна Чурапчы музейыгар үлэлиир кэмнэригэр музей историятыгар уларыта тутуулар буолбуттара. Тыһыынча тоҕус жүз сэттэ уон аҕыс сыллаахха Чурапчы музейа Емельян Рославскай аатынан Саха музейин филиала буолбута. Тыһыынча тоҕус жүз тоҕуон сылтан музей муниципальнай бас билиигэ бэриллэн, улуустааҕы культура правлениетин иһинэн үлэлиир. Тыһыынча тоҕус сүүс оҕо икки сылтан музей кыраайы үөрэтэр диэнтэн история уонна этнография музейа диэн уларытыллан ааттаммыта. Тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуон алта сылтан Андрей Андреевич Савин аатын сүкпүтэ. Бу уларыйыылар барыта саҥа докумуоннары, саҥа былааннары үгүс түбүгү ааллахтара. Валентина Дмитриевна Национальнай художественнай музейы кытары ыкса үлэлээбитэ. Раритеты Якутии диэн национальнай художественнай музей бырайыгар Чурапчы улууһуттан куратордаан республикаҕа бастакынан быыстапканы туруоран Раритеты Якутии Чурапчинский улуус альбом-каталогка музей экспонаттара үөрэтиллэн, түмүллэн республикаҕа бастакынан тахсыбыттара. Раритетка киирбит экспонаттар бары реставрационнай ыраастааһыны ааспыттара. Коллекция изделий из серебра и металла альбом тахсыбыта. Улууска виртуальный музей аһыллыбыта. Россия суруналыыстарын сойуун чилиэнэ Раиса Спиридоновна Сибирякованы кытары научнай сотруднигынан художник, суруналыыс, фотограф Турантаев Григорий Григорьевич Фонда салааччытынан көмүс ууһа Дьячковская Степан Дмитриевич үлэлээбиттэр. Бу сылларга таҥара дьиэтэ тутуллубута сүүс сылын көрсө улуус дьаһалтата Иван Степанович Сивцев, Саха сирин культуратын министерствота Андрей Савич Борисов үбүлээһиннэринэн Таҥара дьиэтин үрдүн куупалларын саҥардан оҥоруу үлэтэ тыһыынча тоҕус жүз тоҕон биэс сыл сайыныгар ыытыллыбыт. Улуус дьаһалтатын дьиэтигэр хартыына галереятын арыйан үлэлэппиттэр. Икки тыһыынча үс, икки тыһыынча уон биир сылларга музей директорынан Григорий Григорьевич Турантаев ананан үлэлээбитэ. Музей материально-техническэй базата олус эргэрбит кэмэ этэ. Онон улууска саҥа музей дьиэтин тутуу туһунан туруорсууну саҕалаабыта. Ол түмүгэр оччолорго улуус баһылыгынан үлэлиир Амосов Иннокентий Николаевич уонна Саха Республикатын Правительствотын председателэ Борисов Егор Афанасьевич өйөөһүннэринэн икки тыһыынча аҕыс сыллаахха таҥара дьиэтин аннынан саҥа таас икки этээстээх дьиэ тутуллубута. Онон музей фондатын таҥара дьиэтиттэн көһөрүү үлэтэ саҕаламмыта. Ол эрээри бу саҥа тутуу котельнайа ититиитэ табыллыбакка кэкки сылларга сатаан үлэлэбэтэҕэ. Икки тыынча уон биир сылтан директорынан Толстоухов Юрий Семенович ананан үлэлээбитэ. Музейга фонданы харайачынан Пинигина Валентина Дмитриевна, онтон икки тыынча уон икки сылтан Попова Варвара Дмитриевна үлэлээбиттэрэ. Икки тыынча уон түөрт сыллаахха саҥа талыллыбыт баһылык Ноговицын Андрей Тимофеевич музей дьиэтин саҥаттан ремоннатар дьаһаллар ылан, үлэ саҕаланан икки тыынча уон биэс сыл кулун тутарыйга музей иккис тыынын ылан бар дьоҥҥо аанын арыйбыта. Икки тыһыынча уон алта сыллаахха улууска музей сыла биллэриллэн үлэ тэтимнээхтик барбыта. Бу сылтан саҕалаан нэһилиэктэр аайы музейдэр сөргүтүллэн, сорохторо саҥалыы тэринэннэр, музей дьыалата Чурапчы улууһугар биллэ тупсубута. Хатылытааҕы көһөрүллүү музейа филиалбыт буолбута. Музей экспоната нэһилиэк историятыгар улуус нэһилиэктэрин быыстапкалара бэрт тэрээһиннээхтик турбуттара. Чурапчы улууһугар государственнай музейдэр күннэрэ ыытылланнар, нэһилиэнньэ биһирэбилин ылбыттара. научнай сотрудниктарынан максимова нюргиана егоровна ядреева ольга анатольевна экскурсоводунан мария егоровна филиппова таһарылаахтык үлэлээбиттэрэ кинилэр граннарга ситиилээхтик кыттаннар музейга саҥа оборудованиелары ылары ситиспиппит быйыл андрей андреевич савин аатынан чурапчытааҕы история этнография түмэлэ тэриллибитэ хэттэ он биэс сыла билигин коллективпытыгар барыта он икки киһи үлэлиир чурапчы музейыгар директор түөрт специалист түөрт тиэх үлэһит Атлытааҕы филиалбытыгар икки исписиалиис, биир тех үлэһит. Икки тыынча уон биир сылтан икки тыынча сүрбэ үс сыл сэтинньитигэр диэри Юрий Семенович Толстоухов музей директорынан үлэлээтэ уонна научнай сотрудника көстө. Бу иннинэ икки сыл үрдүк таһаарылаахтык научнай сотруднигынан Сахая Романовна Никонова үлэлээн ааста. Билигин саҥа директорынан өр сылларга саҥа олох хаһыакка редактор директорынан улуустааҕы депутаттар сэбиэттэрин бэрэссэдээтэлинэн үлэлээбит Афанасий Афанасьевич Захаров ананна. Кэнники сылларга туох үлэ барбытыттан музей ситиһиилэриттэн кыратык сырдатыым. Иккитинчи сүрбэ сыл Кыайыы 75 сылынан түмүлбүтүгэр Аҕа дойду улуу сэриитин кэпсиир экспозиция саҥардыллыбыта. Сэрии кыттыылаахтаргар аналлаах араас видеороликтар, стендэлэр оҥоһуллубуттара. Дойду президенин граныллан, интерактивный стол телевизор ылыныллан, Аҕа дойду Улуу сэриитин геройдарын бойобуой суолун аныгылыы технологиянан көрдөрөр кыахтаммыппыт. Икки тыһыынча сүрбэ сыл бүтүүтэ автономия төрүттэммитэ сүүс сылыгар бэлэмнэнэн, Емельян Ярославскай аатынан Дьокуускай түмэлигэр «Сохраняя традиции, продолжаем наследие» диэн улуус бар историятын хабар улахан быыстапка туруорбуппут. Икки тыһыынча сүрбэ биир сыл муус устарга Чурапчы гражданскай сэрии кэмнэригэр диэн саҥа экспозициябыт турбута. Экспозиция үөрүүлээх аһыллыытыгар КПРФ Саха сиринээҕи комитетин бастакы секретаря Виктор Николаевич Губарев кыттыыны ылбыта. Кытыынча сүрбэ биир сыл музейбытын төрүттээбит Андрей Андреевич Саввин төрөөбүтэ сүүс сүбэ биэс сылыгар аналлаах араас дьаһаллар ыытыллыбыттара. Кини үлэтин информационнай ситимҥэ хас да хайысханан сырдаппыппыт. Уопсайа аҕыс видеоролик оҥоһуллубута, төрөөбүт алааһыгар бэттиэмэлээххэ бэлиэ туруорбуппут. Республика таһымнаах балайда киэҥ географиялаах Андрей Андреевич Саввин олоҕунан үлэтинэн диэн ааттаах төгүрүк остуолу Zoom-конференция көмөтүнэн тэрийэн ыыппыппыт. Бу сыл музей директорынан үлэлээбит олоҥхоһут, суруйааччы Михаил Федосеевич Доҕордуурупка, биллиилээх космофизик Дмитрий Данилович Красильниковка, Аҕа дойду сэриитин кыттыылааҕа Алексей Дмитриевич Картузовка аналлаах быыстапкалар ахтыы киэһэлэрэ буолбуттара. Ытынчы сүббэки сыл саҕаланыыта Саха СССР төрүттэммитэ сүүс сыллаах үбүлүөйүн көрсө Ааллаах Үүн куруушчуттарыгар анаммыт саҥа экспозиция турбута. Аргыны салайсыбыт Үтүө дьоммут диэн бырайыакпытынан сахалартан бастакы саҥа суолу тэлбит Чурапчыттан төрүттээх дьоммутун сырдатар быыстапкалары туруорбуппут. Музейга бэйэтигэр Чурапчы ыһыаҕар уонна Дьокуускай ыһыаҕар бу быыстапкаларбыт туран дьон сэҥэриитин ылбыта. Көһөрүллүү аҕа уон сыла киэҥ хабааннахтык ыытыллыбыта. Ол курдук Хатылытааҕы көһөрүллүү музей өрөмүөннэммитэ экспозициялара саҥардыллыбыттара республиканскай умнуллубат чахчылар үйэлээх өйдөбүллэр диэн киэҥ хабааннаах форум буолбута. Үтүө санаа үрдүккэ сирдиирэ диэн Агафья Семеновна Птицынаҕа аналлаах быыстапка Көһөрүллүү музейыгар Григорий Григорьевич Турантаев көһөрүллүүнү үйэтиппит хаартыскаларынан быыстапка турбута. Нэһилиэктэринэн «Көһөрүллүү биһиги нэһилиэкпитигэр» диэн видеороликтары устан фестиваль иитинэн үйэтитиллибиттэрэ. Гончарное ремесло Уякутов диэн Андрей Андреевич Савин хомуйбут баай архыыбыттан Чурапчы улууһа муниципальнай тэриллии үбүлээн Россия наукаларын академията Сибиирдээҕи салаа гуманитарнай чинчийии уонна хотугу аҕыйах ахсааннаах омуктар проблемаларын института икки тыһыынча сүбэ икки сыл бүтүүтэ кинигэ таһаарбыттара. Бу ураты кинигэ тутатына аан дойду таһымыгар учуонайдар сэҥээриилэрин ылбыта. Онон кинигэбит Америкаҕа, Вашингтоҥҥа английскай тылынан тылбаасынан таҕыста. Биһиги Сахабыт сирин чуолаан Чурапчы улууһун күөсчүттэрин олохторо үгэстэрэ бу киэҥ арҕаа тахсыбытыттан биһиги чурапчылар үйэтитиигэ улахан хардыы оҥорбуппутуттан үөрүүбүт муҥура суох. Ытынчы сүббэ икки сыл улахан ситиитэ муниципальнай музейдары техническэй өттүнэн хааччыйыыга регион бюджетыттан субсидияҕа 1 миллион 230 тыһыынча харчыны кэмигэр сөптөөх үлэни ыытан ылары ситиспиппит. Ол түмүгэр улахан LED экран, звуковой аппаратура, үчүгэй качестволаах сканер уонна Чурапчы улууһа утары билэн тимир быыстапкалыыр стойкалары, Хатылытааҕы филиалбытыгар интерактивнай панель, ноутбук, КАМИС 5 программа звуковой аппаратура ылбыппыт. Далбар хотуну иистеннең норуот мастера Наговицына Акулина Ленишнаға, кинини үле хатарбыта СССР государственный премиятин лауреата Сылгыһыт Толстоухов Михаил Семеновичка Саха Маресьева учутал аға дойду улуу серитин кыттылаға Степан Кузьмич Макаровка наллах выставкалар болбуттара. Үс атахтаах чороон мас ууһа норуот маастара Гаврил Васильевич Егоров чороон хабырыыл, хаар көмүс кыырпаҕа көмүс ууһа норуот маастара Владимир Владимирович Дарамаев тус быыстапкалара турбута. Музейбытыгар араас мунуктан ыалдьыттар сырыттылар. Ол түмүгэр биллиилээх блогер Олесь Петрович YouTube каналыгар уонна Яндекс.Дзен платформаҕа сырдатылынныбыт. Муус устар үс, түөрт, биэс күннэригэр Чурапчыга республиканскай культура, искусство уонна литература күннэринэн музейбытыгар Емельян Рославскай аатынан саха түмэлэ үс күн устата үлэлээтэ. Быыстапкалар, маастар-кылаастар, семинардар, экскурсиялар тохтоло суох ытылыннылар. Ол түмүгэр тыһыынча сүүс сүбэ биэс улахан киһи уонна биэс жүз тоҕуон оҕо сырытта. Саргыны салайсыбыт үтүө дьоммут бырайыакпыт салҕанар. Семен Троевич Новгородов, Иван Николаевич Винокуров олохторун кэпсиир видеороликтар оҥоһуллубуттара. Араас тургутук оонньуулары оҥорон бу бырайыакпытын тарҕатабыт. Чурапчы үлэ үөһүгэр бырайыакпытын салҕаан фестиваль иитинэн нэһилиэктэринэн конкурс биллэрэммит, нэһилиэктэр көхтөөхтүк видеолары устан ыытаннар, тыа хаһаайыстыбата сайдыытын историятын үөрэтиигэ, тарҕатыыга үлэлэр бардылар. Быйыл нэһилиэкпит үс сүүс сэттэ уон биэс сылынан музейбыт тэриллибитэ сэттэ уон биэс сылынан үбүлүөйүнэй ыһыахпыт биир бастыҥ түһүлгэтигэр сыл бастыҥ эспаната күрэспит СССР культуратын туйгана Саха Республикатын культуратын үтүөлээх үлэһитэ Чурапчы улууһун Болугур нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо музейгэ өр сылларга үрдүк таһаарылаахтык үлэлээбит Валентина Дмитриевна Пинигина сырдык аатыгар ыытыллыбыта. Тааттаттан Мэҥэ Хаҥаластан Хаҥаластан биир иллээхтэрбит кэлэн кыттыбыттара. Саввин тэлбит суолунан диэн оскуола музейдарын икки ардыларыгар оскуола оҕолоругар күрэх ыыттыбыт. Билигин музей сүрүн фондатыгар алта тыһыынча түөртүн алта предметтээх сылга ортотунан алта тыһыынча киһи сылдьар. Хэштег «Дьоһун бэлэх» рубрикабытыгар үтүө санааларынан музей фондатыгар бэлэх оҥорбут дьоммутун сырдатабыт. Икки тыһыынча сүрбэ биир сыл түүнүттэн бүгүҥҥү күҥҥэ диэри алтан сэттэ бэлэх киирдэ. Эһиил икки тыһыынча сүүрбэ түөрт сылга федеральнай программанан уон сэттэ миллион сэттэ жүз аҕыс тыһыынча субсидия хапсаммыт музейбитигэр улахан капитальнай өрөмүөн былааннанар. Онон музейбыт сайдан иһэригэр саҥа таһымҥа тахсарыгар элэлбит улахан үгүс үлэ иннибитигэр күүтэр. Ити курдук Андрей Андреевич Саввин төрүттээбит музейа кэми кытта тэҥҥэ сайдан иһэр. Республикаҕа бастыҥнар кэккэлэригэр сылдьабыт. Араас дойдуга бэриниилээх, кэнчээри ыччаты иитиигэ кыһаллар, Ураты талааннаах дьон үлэлээн-хамнаан ааспыттара. Хас биирдии үлэлээн ааспыт дьон бэйэлэрин суолларын хаалларбыттара.